Ah, boys jowani masoro yabhanwa kumoza boys hayi mfane ukuti chiiko mfane serious boys zvakandwa mune rimwe gurupu so nyamazano mukashaya zvekuita munongosasa handiti ndizvo inonzi whatsapp ndechekunyepa ichi haa iwe naiwe isatisu vana vadiki mani iwe kana nesuwo totogonawo kunyepa mani shuwa boys keda chiseche paneti mira 2 minutes ndiconnecte dread radisconnect aa mfana iwe wakanyepa ndokuita se haa munhu kwezvozvo zvauya sei haugone ungotamba nevamwe zvakanaka ya dread riye raconnect ya secha fast fast customer tiwewe wamukama kusend Unema wako wakakotama uchisuka akapfeka kamini apa magaro sei ari panze akachenuruka kuita white inoita sei ye haa iwe mdhara iwe enda uchisaiza mhani iwe ndichakupa mudaba ukunzwa ah kana ndimiwo boys dzangu zvinhu zvekubvunzawo here izvi haa shuwa boys tichabuda sei makutaura chokwadi haa ko yabanirwei haa nyaya dzemachild marriages ka idzodzi haa iwe washaya dzimwe nyaya here dzekuvapomera he machild marriages anga angoripwa kubva kare wanzo maya boys orit ngatisataurei zviri kure medu muno muzimbabwe machild marriages anga ariimoka but akaraiza ne30 percent nekuda kwejohani masowe ah, izvozvo zvegere vane vavo ngavatofara nekutoti kutone vamwe vakadzi vakutoshaya vanhu vanovaroora manje vatone lake vanotoroorwa vachiri vana vadiki ngavatopemberera haa wangu ka pamwe pacho hapazi penguva positive wanzeriwe uwe same Muno mumuma mako kuzvinza hogona here kudzinga wana nekuti pfungwa dzeu adzishandi. Haa mdhara uyo ndazongomupa mudabwa zvangu asina pfungwa ndiani. Haa mundu mdara uyo arikungotika kubva pakaintroducwa church ika hiv yazara muzimbabwe kumoza nekwese kwairi wanzwa here iwe nxa. Haa Sam usashaiza vanhu wanzwa here asi vanoparidza aids kuchurch kwawo titaurire. Wonaka wangu rega ndikupe example tomboti pane murume one ane aids ane vakadzi vanosvika kana 10 obvious vakadzi ava vambofa vagutsa vakadzi ava vachatanga kuti hura obva upawo varume 10 aids varume ava vachainonopawo vakadzi vavo futi ha iwe murume chaiye hauri asina kondomu wanzwa ha wangu havasi varume vese sha vanodyira mubepa wanzwa here ha plus isiri nyaya yekuhura chete handiti miri haribaye kuchipatara here saka kutoreva kuti obvious ka vanotozvarawo nane aids Ah, ah, same ah boys ka zvikureva kuti kwese kwaendwa netuvana utuka inenge tungori aids chete kese katsotsonya kana katsotsonyewa inenge ingori aids chete ah kuzoti muchechi mavo ah aids inenge yangofanana neflu handiti ndizvo ah saka iwe uri kureva kuti mozambique havana maways ekuredusa machild marriages here neway yekuredusa the spread of hiv ah saka vakadzidza Ko yedu hurumende iri kuita sei ne solution yabva pa Moza iri musaga re mabaka yawo. Haa boys dzemuno maombozvigoona tasa mudhara wepa sera asi sa 5000 ma followers pa tiktok wakutonovhura sowe baba. Haa iwe Saka uri kuti ndozvakaita kuti avhure sowe here mani. Haa ah, king saka mukuti chisaini che tiktok chiri pa gemenzi rake ndechei. Haa ah, manje ini ndaiti pamwe jira raakanosonesa ndoranga rakadaro. Haa ah, boys Ma one kaye ka baby kaye kanonzi Natasha kipa sera. Hoo ako kekuroora na Zengwena ko chiiko chakaitika mazuva ano hakasi kumurume. Gaya kakaita zveuchechi kwavo zvounzi ndaroteswa uri mukadzi wangu komva kaendeswa kumurume nevabereki vacho. Kumurume wangu haa gaya apa kane 13 years hayi. Haa zvanga zvichitaurwa na Sam zvezvi muviri wese yatove aids ah, pamwe akana boys amuzive ah, saka kakadzokerei hanzi kakabatwa nemukuru wekuchechi kwavo kachihura kakatiza o oh, ah, zvaendwa
ndiani ndinatasha kana ah, iwe shai washaya kwekutambira here ukudei i rafu bo here Handinombouya kunokwinetsa ini. Ndangouya kunotora pen rangu randasiya makuseni. Ah, Jesus is Lord.